makadii henyu vana vedzimbabwe makadii vatariri kusangana zvakare naambuya mavhu chigara mapaidziva e, eh, ndoda kuti timboti kurukurei nenhaurwa dzekumadziva kuti sei vanhu tichizoendeswa kumadziva kunogezwa chinechi chigezwa chii Ndiwe here munhu kana kuti imhepo dzemadziva? Ndiani anenge achigezwa ipapo? Toda kuti timboonesana nekuti vazhinji muri kungotaura mbuya ndoda kuzouya ndichiendeswa kumadziva. Mbuya ndakanzi ndine njuzu yangu inoda kugezwa kumadziva. Mbuya ndakazonzi ndine shavi renjuzu kana kuti ndorota ndiri kumadziva saka ndoda kutoti ndimbonogezwa kumadziva ikoko. Saka munoita marii kuti ndinogezwa kumadziva? Ah, ini zvimwe zvacho zvinotondikatyamadzawo. Nhaurwa yekuti kunogezwa kumadziva iyi chinhu chekutanga ndechekuti kana iwe pachezvako uchinge watanga wapindirwa mumatare woonerwa kuti iwe une dare redziva here kana kuti hauna ndopanotangira nhau dzese nekuti ukangorota uri wega ah, tingoti kataa kutoenda kumadziva hakuna zvinhu zvakadaro zvinenge zvambofamba sei mhepo yemadziva mashavi ekumvura mashavi ekumvura dzatinoti njuzu dzekumadziva dzekumvura zvichireva kuti kana iwe uine shavi renjuzu iroro riine zvirevo paupenyu hwako riine zvariri kumisa nekuti riri kuda zvariri kuda kuti riitirwe pazvirevo zveupenyu hwako iwewe wapinda mumatare panoonerwa nhaurwa dzevadzimu vako mashavi wanenge achitaurawo zvawo mashavi ndoo mashavi ekumadzi vanoziva saka ipapo kana pachipatsanurwa naurwa takuti vadzimu vari kuda izvi mashavi ekumadziva ari kuda izvi saka kazhinji kacho tinototangira kuvadzimu hatitangiri kumashavi nekuti shavi rako renjuzu rinenge raunzwa nemidzimu yako kuti uzova iwe unoti une shavi renjuzu njuzu iwe yatodanwa nemidzimu yako saka hapana patinogona kujamba mumatateguru tichienda kumashavi hazvigoni tinenge tapisira masango ndopaunoona uchiti nhasi zvinhu zvako zvakakunakira mangwana zvinhu zvako zvatodzima chikonzero tinenge taita mudimbidzirwa mudimbidzirwa iwoyo ndouri kunopa nhamo mudimbidzirwa iwo ndouri kunopa kunotsva mudimbidzirwa iwo ndouri kupa kuti uzobata pfuma ichibhururuka nemhepo chikonzero uri kukurumidza kudimbidzira ipapo ndo pane dambudziko saka kana munhu achinge abatirwa dambudziko rake rekuti ari kuda kunogezwa mashavi ake ari kuda kucheneswa kura kuti homwe inenge ine mafambiro asina kunaka asiri kuwirirana nemashavi arigere paropa rake mashavi iwayo anenge achitakura tsvina pakutakura tsvina anobva amira kufamba haachashandi basa rapera musha wavharika misha mizhinji iri kutovharwa nekuda kwemashavi emanjuzu anenge aine kutaura kwawo kusina varigona kwaagonera kusina varigona kugadzirisa zvakare ndatini tisamhanyire mberi kugadzirisa mashavi ekumadziva tisina kugadzirisa midzimu yedu nekuti midzimu ndoo mukuru inodana mashavi iwayo taendazve kumadziva ikoko vazhinji vanoti ndotya kupinda mvura mbuya ndikangoona mvura ndinochema mbuya ndikangoona dziva ndotanga kutobvunda mbuya handikwanisi kuenda kumadziva ndinonzwa dzungu inhaurwo yekuti njuzu yako inenge isina kubatanidzwa pakati pemudzimu nemashavi saka tinobatanidza mudzimu nemashavi kuti chive chinhu chimwe chete nekuti mudzimu ndounenge wakatanga kuuya shavi richizodanwa nevadzimu saka zvinoda kubatanidzwa choita chinhu chimwe chete kuitira kuti shavi risafambe riri rega mudzimu usafambe uri wega zvinhu izvozvo zvikabatanidzwa aiwa zvinhu zvako zvinokufambira zvakanaka tasvika zvekumadziva tinoti isu kumadziva ikoko kunotokumbirwa nokuti vemadziva havadi tsvina havadiwo zviyerwa zvisina kukwanira tasvika kumadziva taakunokumbirira vemadziva votibvumira kuti iwe mudzimu yako nemudzimu wemunhu ari kukutungamirira zvadavirwa here kumadziva nekete uno uchidzinzwa mhinduro idzinenge dzichibuda waakutanga kuchigezwa mukugezwa ikoko hakudi kuti iwe kana uine shavira kurenjuzu watenga machira wadropu yese yazara machira mamonaki ese akazara machira emanjuzu hakuna munhu anoita njuzu 70 kana 25 munhu anoita njuzu imwe chete njuzu dzinozowanikwa dzine machira ese zvawo unozonzwa hanzi hapana mudzimu wacho handambodzwa zvemudzimu ndakangodzwa zveshavi kuzomhanyisana nezveshavi iroro wakutopisira masango nokuti kutaura chokwadi munhu atsvaga imbwa yake pamba ongozoona imbwa yekubuda yega ichiinda kunovhima ichidzoka ichinovhima ichidzoka apa inoya ichiratidza kuti muromo wayo yabata asi mhuka yacho haina kuya nayo kureva kuti shavi ndomaitira rinotoita iwayo kana richigara riri rega rinotonoshava richidyira ikoko asi chazoya kumusha hakuna izvozvo zvinokonzereswa kuti shavi rafamba riri rega risina hombarume hombarume kana aripo ndiye anenge achitsura mafambiro eshavi ndiye anenge achitsura unhu hweshavi ndiye anenge achigadzirisa mabasa eshavi shavi nekuti kana rikasiwa riri rega rinoita mabasa akasiyana siyana anotyisa anokatyamadza naizvozvo vazhinji vasiri kugonera mashava avo vamwe vari kusungwa vamwe vari kusungwa chaiko chaiko kutotsvagirwa mhosva neshavi rako rinokutsvagira nhau unogara wange womunhau nevanhu unogara wange womunhaurwa dzinosiririsa dzinoburitsa mari shavi riya rinenge rine chariri kuda chariri kuti iwe ugone kutanga wagadzirisa rozokuitirawo manaka uri kuchemera iwe nekuti shavi rinenge richida kutendwa saka rikasatendwa shavi iroro iwe kutaura chokwadi ungoshandisa munhu usingamubhadhari munhu anorwadziwa kusvika pakutokuti aiwa zviri nani tikonani naizvozvo shavi ndo zvarinoita izvozvo saka zvinoda kuti kana mushandisa mashavi enyu ashandisei maapa nguva yekuakumbira muchaatenda kwaatenda ikoko kunovapa simba rekufamba newe mana akaona izenge wakuita ese anobva mumakomborero emashavi iwayo kana uchagonera mashavi iwayo zvino kana musiri kugonera mashavi enyu asi uchida kuona kuti uruda kurarama upenyu hwakanaka uchidya uchiguta mazuva ese shavi richingokushandira hapana thank you kana maakunoita matendo enye mimisha maakunobika mabira chete bira racho harina kana kutenda mashavi next unozoona kuti mashavi ese anopwisa zvinhu madziva ese unoona apwa mvura hakusisina mvura sango rese rinenge rakubvira moto zvakonzereswa nemashavi mashavi ndinoatora sevatorwa vakauya pamusha penyu mutorwa haadi kukanganiswa haadi kuvhiringidzwa ukamuvhiringa unosvika apisira musha wevaridzi saka zvakanaka kufadza mutorwa kupfuura kufadza e, tateguru tateguru wacho zvezvakaipa kuti ufadze tateguru usingafadzi mushavi zvakaoma zvekuti ufadze mushavi usiri kufadza tateguru ipapo ngatipabatisei mapanzwisisa ka ndati isu tinotanga tafadza muridzi wemusha tisvikewo vepano vaira shumba ewo vaira shumba woti svikai next vaenzi vaakusvika pamusha pashumba shumba ndo vakutambira vaenzi vavo ndoo mashavi ekumanjuzu iwayo saka mashavi iwayo emanjuzu ngati agonerei tirege kuaendera mberi tirege kuti iwe homwe unobva waenda mberi kweshavi iroro iwe usina maziso anoona seemhepo woenda mberi zvinhu zvako zvese zvinobva zvatonetsa kana kutoti utotsvaga musha chaiwo kuti uroorwe unobva wanetsa kuti uwane murume anozokuroora zvinobva zvanetsa asi varume vacho uchivawana mari dzacho vachikupa asi kuti chiwana wanokuroora zviri kubva zvanetsa vana vezimbabwe ngatiteererei ipapo tinyatsopanzwisisa chaizvo chaizvo kuti chokwadi kupembedza mashave emanjuzu kwakanaka chaizvo asi ndiri kuti kwakaipa panhaurwa yekuti ucharipembedza njuzu iyoyo airi yega pasina mudzimu uyu kutaura chokwadi musha unonetsa kumira ungave murume ungave mukadzi kumira kwezvinhu zvakanaka kuti zvinzi zvakanaka zviri apa zvinokunetsa hongwe unogona kufara musi iwoyo asi mangwana maresults acho anenge achikuremera saka zvakanaka kuti tifare tichiziva kuti ramangwana tinowana mhinduro inotifadza isu sevarapi ini semurapi ndichikushandiraika ka kuti ndichikuitirai matare enyu kunosvika kusesekedza kunhaurwa dzeupenyu ndinotodawo maresults kuti abude maresults iwa ekubuda kwawo kunaka kwezvako ndo kunaka kwezvangu kufara kwako iwe kufarawo kwemidzimu yangu saka ngativei vanhu vanobatira pamwe chete tisingapesani kana kuzoudzira munhu wematare kuti a ah, dai mamati dai mamati iwe usina mhepo inobuda inonzwa inotaura panonetsa ipapo saka vazukuru vazhinji musave muchiti ambuya toda kutoendeswa kumadziva ndakanzi ndizoenda kumadziva ndakazorota ndiri kumadziva ndichigeza kumadziva anoyera anokumbirirwa ane zviyerwa zvinototora ndo saka muri kuona vazhinji vanozotorwa nenjuzi vari pakati pekubatsirwa inhaurwa yekuti vanenge vashora kubva kuhomwe mabasa aine kumbirira kwai kune kusina kutambirwa nomadziva havadi tsvina vanoda zvakachena saka muri kuzoona u munhu ari pakati pekugeza vanhu hanzi anhinge akazoshaikwa kumadziva ekuya kana iwacho ari kubatsira azoshaikwa kumadziva kuya tinenge tapinga madziva evaridzi tinototanga takumbirayo vana pakuru vana dziva yekani waronhai vana saveimi ndimi makauya nemvura ndimi makauya nekuti isu tigone kugeza nhasi uno tauya wesu tiri kuhwarira pwere dzenyu asi tauya kuzotonhodza zviri kupisa zvese kuti mukwanise kutitonhodzera kana vatibvumira kumunhu ari kukumbirira madziva iwayo aine mwenje unoona nekunzwa mazwi anokwanisa kutanga kuchigeza vanhu kana asati anzwa mwenje yo ichidudzira kuti chigeza vanhu mirai mumire mhinduro iri kubva kumatare emadziva kuti zvinzi zvagadzana ndokunge manzwa mhinduro mhinduro iyoyo inotokubatsirai kuti muone kuti mhepo kana ichiuya ichivhuvhuta inotonhorera kunge iri kubva mufiriji maziva kuti vemadziva vadavira zvakare munotozviona mega nemasaisa emvura pamadziva ipapo kuti chokwadi zviyerwa zvauya zvino iko zvine izvi zvakunetsa zvekunetsa zviya muri kundishamisa vana vedzimbabwe muri kundishamisa kutaura chokwadi unoona iri ndodziva iri raunotoziva kuti vese vaya vanodrena tsvina dzinobva kudzimba kwatinoshandisa dziri kuya dzichikutururwa mudziva iroro ndo ramuri kunogezeswa iroro kutaura chokwadi nemachenero amune makaita nemawizi enyu nemekapiya wakunodirwa mvura anzi ndeyepamapopo masiri emasuweji makambozvionepimi injuzi ipi inogezwa nemvura yetsvina iyoyo asi muri kuswera muchituhwina kutuhwina mumasweji imomo kwanzi njuzu yangu yabva kunogezwa saka uri kutarisira maresults api iwe watobva kutonosvibisa mashava ako nekuti kutaura chokwadi njuzu dzinogara pakachena ukaona njuzu inogara munokuturirwa tsvina haisi njuzu kwaiyo yekutaura chokwadi handisati ndambozviona ini njuzu dzinogara madziva akaera ekuti uchisvika unochiona pakasvibira paka rakaita blue kudai kuda kuti hamuna chinobvumirwa kandwa imomo kana kuchera mvura nechichini cheblack kana kuti vanhu vazoenda ipapo zuva raakunovira vachinochera mvura hakubvumirwi madziva akaera ndo ane njuzu dzechokwadi ayo aya maakungoswera muchipinda aya ndo mamwe ari kutokupai tsvina ndo kumwe kwamuri kunotora tsvina mega ikoko saka chaunenge wagezwa chii hapana chokwadi ungasvuure matayi emota kusvuura chokwadi simbi dzemotikari kufambira kuenda kudziva rine tsvina rambai vano vedzimbabwe kuitiswa zvimwe zvinhu zvirambei wega iweyo kuti akana apa patsvina handikwanisi handida kuziva kuti muri kuya kuzondigeza kutsvina rambai musatambidzwa tsvina njuzu dzenyu dzinei dzichitonhoreswa kana njuzu yanhora kudaro ichakupa manake here haichakupi manake nekuti iri kunhuwa tsvina iyo isingadi tsvina iye ichisema tsvina zvinozobuda here vana vedzimbabwe ngatipatarisei ipapo tipaongorore takanangane nekumadziva ukaona iwe uchiti wasvika pamadziva paya waakungomhanya kunopinda mudziva hanzi nyuzi yangu iri kuti ndipinde mudziva wawafamba naye ari kukutungamirira akazorora hasati apinda zvibvunze kuti shavi rako ishavi rerudzii ratungamirira murapi kuenda mberi ngativei vana vanonzwisisa vanotambira zviyerwa zviri mukati menzvimbo dzatinogara tokoshesazve zvakare zviyerwa izvozvo tozviremekedza zviyerwa izvozvo kuitira kuti mangwana tirambe tichinogezwa mangwana tirambe tichidzokera kwazvikwatabva kuya kumanake kuitira kuti zvese zvatinokumbira zvigone kunodavirwa tichisiya tisingasvibisi madziva iwayo torega kuti tikaenda nemukaka yedu tonosiya tazadza madziva ese vanozara akasara akazara mazai maketo emazai imomo makanda acho mupunga imomo mapaketi acho ese unozara ipapo pasi mabhodhoro ewaini ndichisa takaisa kumadziva nemachira asingaiti kuisa kumadziva rakafanana nerejira iri ratoti rere tikaita masadaka edu kudzimba uko taakunoti makoko ese emaraisi kumadziva taakunoti masahwa ese efishi kumadziva tichinosvibisa madziva iwai vana vazhinji vakupera kunobaiwa madziva imomo mapanga chewa akunoteiwa imomo mbiya dziri kunoteiwa madziva imomo mambozvibvunza here kuti ivo vemadziva vazvibvumira kuti muite izvozvo kana vachizvibvumira sei vachizopwisa madziva avo vazhinji makunochekera huku dzenyu kumadziva zvakaoma sei kusvibisa madziva isu tichida kurarama nokuti kuti unzi munhu imvura kuti urarame imvura vemadziva vakuru pazvinhu zvese ngativaremekedzei tichiedzawo kuita utsanana tikasvikawo padare redziva tichinge tasvika nevanotitungamirira ngatiedzei kutora tsvina dzedu tosiya taisa kwatinoisa topisa kuti musasiye tsvina mukati memasango musasiye tsvina mukati memadziva